مامۆستا هەر لەسەر ئەو لەسەر ئەو چێژی هی خوێندنەوە ینی ئەوەی کە ئێمە کتێب وە مالێکا کە بەتەنیا بە جوگرافیاکەەوە نەبەسرینەوە وە مالێکا گەشت بەبێ ئەوەی کە تۆ گەشت بکەیت بۆ منە کتێب ڕۆمانەگە خوێنیتەوە یا کتێبێکیی گرنگە خوێنیتەوە لەسەر لەسەر لە فەزایەکە لە فەزاکی دیاریکراوە نووسراوە هەستەکەی کە تۆ لەم جوگرافیا دیتە دەرەوەچیتە جوگرافیایکی تر ئەمە تا چەند لە ڕووی لە ڕووی پراکتیکیەوە یا لە ڕووی تیۆریشەوە تەنانەت تا چەند واریدە ینی بۆی کە کتێب بەشێک لە ئازادیە بە ئینسانەوە بێشک بەبێ کتێب پەیوەندێکی تەنگاتەنگ هەیە لەبێنی ئازادی و کتێبە لە ڕاستە لە بەرەوەی کە کتێب بەس ئەبێ ئمە یەک لەو خاڵی گرنگ هەیە لە قسەکردنەوە چون جۆری کتێب هەیە بێ ئەگەڵەوە بێ کتێبەکان جۆریان هەیە وەنە مەسەر ڕۆمان شعر ئەدبنیای ئەدەبی کتێبی فکری لەبەرەوە کە ئاوا بۆ شێوەی گشتی قسە بکەین ڕەنگە هەموو کتێبی ئەو کار ئەو ئیشە بۆ نەکەڵزیێ نەبێت بەس من تویستم تێبینێک لەسەر قسەکی کاکرەبین کە کاگربین باشەوەی باسی لایەنی کتێب کتێب فێری سەبری کرد زۆر لام جوان و بەڵام کتێبی شەیە تۆ فێری تو ڕێیش دەکات وانە لە مەسەن ئەو کتێبانەی کە لەسەر ستەمکارین بۆ کەسێکە لە ژێرسایی ستەمکاری بێ فێری تووڕەیەکە لە لە ستەمکاری و ئەو کتێبانی کە باز لە ئازادین فێرت دەکەن کە تووڕەبی لە عبودیت لە کۆیلایەتی لە ڕاستیە لەبەرەوە کتێب مشتی لە پاڵ تووڕەی و ئەوەی کاکڕێبی نوتی سابر و ئەمانە قسەی تیانە کە فێری هەمووانە دەکا بەڵام من ئەو جانبەی زیاتر لام سەرنجی ڕاکیشاوم کە ئێمە مناڵی ئەم نەتەوەیە بووین کە لە ژێرسایی باسە پەروەەردە بووین ئەتوانم بڵێم کوردبوونمان وەک وەک ئەوەی کە دۆزێکیشمان هەیە پاڵی پێوناین بەرە و کتێب نەگۆکۆی سەر بە نەتەوەیەکی کە هەموو ئازادیەکان فراهەم کراون و وەێ وڵات ئازادانە کە لەوێ لێ پاڵنەری دیکە دافعی دیکە هەیە بۆی کە تۆ بخێنیتەوە و گرنگی بە کتێبەی کە بە فعلی پاڵنەری حەزارین لەوێ وەە لە بیدایەوە بۆ هیوای لە بەنامە شازکرد کە لە ڕەوزەوە چۆن مناڵ فێری خوێندنەوەکرێ بەس ئەمەی تریان ئەم جانبێکی ئێمە لێرە جەور و ستەممان بینیوە لەکوێ هەست بۆ پرسیاری گەورەمان هەبووە کە لە واقعەکە نەمان بینیوەەوە وەڵامەکانی نییە پەرامان بردوۆتە بەرکتێ بۆ نمونە من چیم وەکو کوردێ بۆ ئەبێت هێ هێزێکی داگیرکەر هەبێ ئەم پرسیارانە بە ڕخمی ئەوی کەو کاتێک گەنجی تا تازە سەرمە هەڵەیە مێر منداڵ بووین ڕنگ بەو ماناقۆڵە فەلسفێ نەبێت کە ئێستا قسەێنەکەین بەڵام پاڵنەرێکی چاک لێرەوە ئەو کتێبانش بۆ ئێمە بە دوایی ئەو کتێبانەیە گەڕین کە وەڵامی ئەوانەمان باتەوە کە ڕەنگە ڕاست گۆش بین بەر هەندێک کتێبیش کەوتو بین کە لە زەو قوسەلیخی ئێمەشی یاێت بەڕاستی من کتێبەکانی کە لە مۆسکۆ هات زۆر لە زەوخی بڵێ ئەگەر قسە لەسەر ئەو دوو زەمەە بکەین زەمنێکە بۆ ئێوە کتێبتان بە قاچاخ هێنا و ئەبردووە زەمنێکە بوو کە بەعس حەساسەتێکی لیستی کتێبە قەدەغە کراوەکان ئەوەی کە بەعز حەساسەتی بەرامبەریان درێژ زۆر درێژ کرا بوو لیستەکە بەڵام ئێستا سێرەکەین تا ئەندازەیەک تا ئەندازێک ینی ئازادیەکێ و تا ئەندازێکی زۆر ئازادیەکەی بۆ هاتو چۆکردنی کتێب کەچی سێرەکەی و تەشویقی جاران ئەو حەزی جاران بە خوێنەوە بۆ هەستێک ئێستا هەستەکرێ کەمترە و ئەو تەشویقە نەماوە ئەکرێ لەسەر هۆکارەکانی ئەو بۆسی بەڵێ بەڵام زۆر پێ خۆش و پرسیار پرسیارێک جوان بەس وەڵامی پرسیارەکەی پێشوتم بە تەواویش نەدایەوەی ژۆی کە جۆ ئەوە نییە کە تۆ لە جغرافیاش دابڕی بە تەسەورات ئێوە هەمومان ئەو معلوماتی لەسەر کانتە زانین کە کانت شارەکەی خۆی بەجێ نێشتەوە بەڵام کە باسی پاریسی بووە کات وەک وایە کۆڵان بە ئەمە هەر لەویان ژیا بێت و ئەمە لە کوێ هێنایەتی بەڕاستی لە ڕێی کتێب هێنایەتی لەوە کتێب دوو وەزیفەی زۆرە یەکێ لەوانە متعالیە یعنی بەرز دەکاتەوە لەو لەوەی کە هەی بە گردردونی دەکات دەبا بۆ شوێنی دیکە یعنی لە کتێب لە لۆکاڵی ڕزگار دەکات بەڵام هەر کتێبیشە کە بە شەریە دێنێ بۆ ناو لۆکاڵیش یعنی پرنسیپە گردردونیەکان دێنێتەوە بۆ ناو لۆکاڵی وازحە وەزیفە زۆر، کێ بەڵێ. وەزیفەیەکێ کە ترانسدێنتاڵە ئەو با بۆ بۆ دنیایەکی گەورەتر بەڵام وەزیفەیەکی تری شوێنانەوەیشی کۆمەڵێ شتی متعالی و پرنسیپی گەردوونیە بۆ نێو ئەو لۆکاڵ بۆ بۆ خوێنەرەکە گەورە. بەبەستەوەیە آ. کە کەسی خوێنەر و ئەو کەسێک کە کتێب ئەخوێنێتەوە ئە، هەم ئەبێتە هاوڵاتیەکی

بیردیایف لەسەر دستۆبسکی فەیلسوفی ڕوسی ڕاستە ڕۆحێکی سلاوی تای بەڵام زۆر گردونیە دستۆبسکی لەبرە من لەباتی بشمەوە بۆ ئەو سەردەمەی ئەوی تیایم دستۆبسکی یەت بۆ ئەم سەردەمەی ئێمە تیان چونکە ئەو ڕەهندە ئەگەر ئەو ڕەهندە نەبێت لە خوێندنەوەیە شتێک بزرە بێت لەو بینە بە تایبەتی ئەمە نووسەرە گەورەکان ئەماکەن

لەزەت لەمە بینن و پرسیاری گەورەش دروست کرد لەبری باز لە ئینسانە باز لە شتێکی لۆکاڵ نییە ئەمە ئەو بەشەی سەبارەت بە کتێب لە وڵاتی ئەمە بۆ تەشورکردن ئێمە یادگاری زۆرم پێخۆش بۆم بەرنمەی ئێوە بەڕاستی سوپاسیش گەێمەتان بەڵی بەرەمەی ئێمە لە جیلی من و کاکڕێبینە شتێک هەیە کە لەم جیلی ئێستا نییە ئەو ژووی کە ئێمە چارنەوەی کتێب لە ژێر دڵە

فریاکەون فارۆ کتێبخانەکەی ڕزگار کەن باش بۆ لە بەریان زەنیشتی خەتەری دێ هەمویان بردونا و تونی حەمامەوە کتێبەکان اینجا دوای ئەوەی کە با یارمەتی من ئەمە تاواکەم دوای ئەوەی کە ئێوارە ماڵی ئەمە بە سوفە نەڕوخێراچکە ماڵی چەند کەسێکی گەنج و هاوڕێ خۆمان لەوانە کاک خەبات کە کوژرا ماڵ ڕوخێرا لەسەر کتێب ئەمە بۆم جیلا ئێزام یادگەرە بجێنەوە ماڵ ڕوخێرا لەسەر کە سەیری کتێبخانەکە کردم زانی پاکم کردێتەوە تەماشام کرد کتێبی ئەوەی تیا بوو کە شایانی وێ چەندین گەڕێکی لەسەر بڕوخێنێ ئێمە ئاوا لەگەڵ کرد من ڕۆشتم بۆ ئێران دایکم کتێبەکان هێم لەژێر دڵا شادێتەوە ئەمە ئەمە ترس نەبوو ئەمە خۆشەویستی کتێبە بەشێ لە جگەر دەخێتە ژێر لە ناو باوڵێکی گەورادانی لە ژێرستم کاری باشە ئێستا جۆرێکی دیگەی ستەمکاری هەیە بزانی ئەوە ستەمکاری بە عزم کە کتێبەکانی وەلێ کرد بەڵام ئێستا ئەمە شتەیەکە من ئێستا ئیشەکەم لەسەری ئەویش دروستکردنی جیهانێک طبعا لەما من بەر شەکتان نەبێت لەوەی کە ئەم ئەزمموی حکومڕانی کوردی و ئەم دوو حیزبە بە مەسوولزم یا هەر حیزبی سیاسی بەعام ئەوەی کە جیهانێکی خۆقانووە کە پێیەکی لە نێو جۆرج جیهانی جۆرج ئۆرویلیە یعنی 1970 جیهانی بیگ برادر براگەورە جیهانی حیزب ینی جیانێکی تۆتالیدی پێکیشی لە جیهانێکی دا کە ڕۆمانێکی گەورەی وەکو نیو برایڤۆرد ینی جیهانی نوێی دلێت ئەوە تعبیریەکە بژ کە جیهانێک لا ئوبالیە ینی بخێنەوە دەور ڕۆڵێکی گەورەتیان نییە ینی پرسیارەکان هەموو جواب دراونەتەوە وەە فزولێتی معریفی نەماوە باش نیە خەڵک بەس وەزیفەی هەیە وەزیفە کۆمەڵە و ڕۆڵ ئەدواری بۆ تەوزێ کراوە ئیدی جیهانێکە کە بە سەر سەرقاڵ سەرقاڵی چییە ئەوەی پێوترێت بەرخۆری کاتکرد بن یارمەتی بەجی پێدەوەە یعنی ئیسلاکی عاالمێکی ئیسلاکیە کتێب ڕۆڵیتیان نیە پرسیار نییە قەلقی نییە ئەمە ئەمە دروستکراوی دەسەڵاتی کوردیە بە دیاری دەسەڵاتی کوردیە بۆ ئێمەکە کە وای کردووە باشە ئێستا خوێن کتێب ئەو ئەو مەکانەی نەبێ ئەو عشقی ئێمە من و کاگربین ئەم جیلەی ماما بووە ناڵم جیلەی تریژنێتی ئەو حکومە نادەم بەڵام بەو تاسەیەوە نییە بەو ڕێژەیە نییە بەو گەورەیە نییە ئازادی ئەوە هەیە کتێب هەبێ بەڵام تاسە نیە عشق نەماوە بۆ دێب و حەز نیە و فزولەتی معرفی نیە بڵێ